bva network yangu yange yanetsa mira daungoti unzwe mabvira akaita pamba pangu ndopatikabva tatora vana mabrijo vatamhanya pamaubra police kunoisa ripoti yekuti munhu uyo anogona kunge atoenda somewhere anonyepa kuti ndakidnepwa ndaita sei ndo pandakatanga kutresa back pandati musi waakati ndiri kuenda kunhamo uya akandisendera message mangwana acho achiti hanzi baba amiya tanetsana kunhamo saka vanogona kuuya kuzokidnepa kuzotora mwana apa iye ndiye angaudza baba ami achivanyepera eh, zvaingoita windi president kuti hee ndiri kubatwa rafu hee ndiri kuitwa sei ndiri kuitwa sei ndo vataenda pamabura police vachaisa ripoti yeungozvichenesa vatadzokera kumba patikadzokera kumba inini vandati handisida kurara because ndikarara handizokwanise kuenda kunoona kismore aiziva makusenseni kuma 6 am ndobva kalafu auya nevamwe varume vanga navo ndopati varume vanenge vanga vari varingange three ndopati takazotora vhidhiyo riya riya anga adzoka ane kudzoka kwaakaita akatodzoka akatoenda kubedroom ndikafunga kuti ari kunorara vatoti eh, foni yangu iri kupi ndo mawiri akaita mudining but atangototaura nemukomana uya uya tichitomuudzawo nyaya shom explainira vakomana vaakauya nawo ndopaakabva auya bva agara pepemba titange kuti explainerana kubuda kwake hatina kutombokuona futi kuti anyatsobuda sei because akangoenda ega musikana wake wandakamutsvagira atozo vasikana imagine kuti vanhu vaya vandati vamuruke ndaunza munhu kuti aruke vanhu kuti ini ndiruke hazviite ndendifanira kuadvertisa mawigi bva ndatozopedzera ndati musikana uya aruke ngende zvendarukwa hafu akutanga utiwo zviri kurwadza kazokwana 6 am ka ndopanda ndakustresa kuti vakomana vasikana ava vauya pa hei ndoita sei ndopanda pandabva ndatoti a ah, ruka ruka maid wangu vaiziva kamedi kakalafukeke ndo pakabva kadaira kati ah ko inini ndikati abho ah, kana uda urukwa futi newe rukwa waiziva zvikanzi aiwa ndiri kubvunza kuti ko basa ndakuita sei kozi kamunhu wacho wanga akashedzerwa wacho aenda ndikati kweoraiti uri panapa iwewe zvikanzi e eh, ndiri panapa kachichi ndikati zvikanzi kalafu wacho hanombotaura neni nangoenda ndikati ah, orait its okay chingobatsirana namainini chi basa bcoz pay yake ishoma pakuti basa rake ranga ringori like he was she was like a nanny basa rake ranga ringori rekuchengeta mwana kwete like rekutsvaira mumba and stuff pandatongomuti haisi danger chingobatsirana namainini chi e, ndozongo ndongokupa mari yako tichingoona kuti toita sei ndo zvakaitika panani panesu nakalafu zvekuti aiwa kana azvibudira hake ega mumba i think that, that's, that's okay but ukuziva kuti abudirei here abudira kuprova point yekuda unonyebera vanhu futi kuti ndadzingwa aiwa but maloti iyoyo harisisiri business rako you tried to help moyo eh, wako iwoyoyo uri right wakadaro and ungotaura hangu kuti chaanenge akaendera uri kunzwisisa here e, ndotokunzwisisa unoona manje problem iri pasocial media ndeyekudai so nhasi unofarisa uchida kuprova vanhu kuti ndakadzingwa namaloti iyo zvinongorera kwethree days nyaya inenge yatopera watoone nhamo honestly speaking akazvimiririra mwana waye inini chaiye pandiri panapa maloti i tried my best handitoiswi palevel racolorful but maid ini anondiremera kubhadhara unomuwanepi munhu anokuti uya nemwana mumba mangu move in zvekutoti izvezvi kana mukana uripo ndikupei lee kamainini kako katongoita ako nani wa lee
ah, unomuwana kupi munhu akadaro unomuwana kupi iwe you, you, you did your part nicely musiya azame kuprova unoziva kuti malot let me be honest with you kalove eh. uya uya ane vanhu vakambomutora mavhidhiyo so emumba makasheka eh. those vanhu vakamutora mavhidhiyo akasheka ndakatombogara navo kana mm. kuine chinhu chisingatendi mulife uri kuzvinzwisisa Mm. mahure echinherera haatendi chero ukamuitira chinhu chakanaka chero ukamuita sei chero ukamuita sei ende wanyatsotaura chokwadi kalafu kugeza chaiko maimuisa henyu glow up iya but kugeza chaiko site ichizviona kuti apa pakavwa nefirita pagezwa topaona ulenge ndemurume anotobata mvura wesi kudarika ana kalafu veve ndosaka ndakazoti nezuro akupe mabraids ka because akaiswa installation inopedzesera kukamwa musi wayaiswa ndikati uri kundiitisa losi ndiri kutenga wigi inini ka iwo wobva wobva waiiswa ka wobva waita wiki kusvika ibve usina kuikama saka ruko hako mabraids mwana wamai hope mawigs asiya muna may june papa ndogona uya uzoroorwa ndotora hangu mawigi iwayo hope asiya mawigi nditori nevanhu vangu andotofarira zvekuti pandatoona nyaya dziya pekutanga i don't wanna lie to you i thought mm. kuti it's a lie pandakaona nyaya dzichiseculator ye kwazonzi maloti ndikati ah, it's a lie pandakazoona zvimachatsi manje ndopandakati eh, ah. no this is, this is too much oraiti but pamachatsi mafruits acho iwayo pane here pandaimbotaura nakalafu tichiratidza kuti akarara nangende kana kuti tichitaura zvenhumbu kana kuti inini ndaitongovhentiwo kwaari as a friend because andikwanise kuudza amai maka kuti ngende andidai pakuti vanobva vati da kumumamisa but maifanira kunge mamutestisa nhumbu anogona wanga aine yacaptain britain Ah.
vakazenge vadai zvinomumpa achiva nafa nafa ndikazomuti tsanatso yokushungurudza munhu usadaro achikumisa mukona memwana
because honestly speaking maloti iwo iwo zvako zvafana maloti pafeya inini you know kuti im always there hako for brand rako maloti izvezvizvi vanhu vaakutaura kuti hapana maloti pasina ngenje eh. inini pafeya maloti inini inini pandotaura inini hakuna ngende pasina iwewo manoti
inzwa unzwe mabridge wakabuilda murume wako and the Ah, ah. people must and kana say muchitodaro muri zvavanoda kunyeba kana muchitodaro muri kunyepa mabridge because inini ndinobuilda vanhu vese vandiri around thats just who i am and no one can change that i find great ple pleasure into helping other people maybe i have a obsession yekuda kutanga chinhu just like business rangu remafuta i started it from the ground but as we speak handisi kurarama nemari yemafuta ndakatori distributa kufamily yangu ndione masisters angu nechi ndova kutoita business iroroka ndadarotanga futi rimwe business rikaita ndoto ndo ndobva ndatoripa futi mumwe munhu thats just who i am saka musabva mati ndakabuildani ndakabuilda ngende ende inini ndinobhilivha kuti chinhu kana ndichiri changu handifanire kuhadhira zvakafanana nemadays avale do you know kuti vale aito ngeana ngende sometimes vatori two wototanga kutoadviswa nevamwe vanoti hee usazovasiye vanozodanana kana vakadanana ndinogona kurwadziwa but kunenge kuri kuda kwamwari saka inini handizofe ndakararama life yekuraramira kuti hanzi ye murume anoenda akaenda it means hasi wangu its okay ndosika wins asina kundiwestera time pakuti handina kunyanya kutraya ndikangoburitsawo chokwadi changu kuti inini munhu ndomuda but anondidrowa wapabata ende because ndandisiri mugiya rekuinvestigata ka ah, ndakatozongosvika pakutongo pakuchongoita let go and wawesterwa nguva yakareba um, ukabatisisa zvakafanira kuti kana wakapfumbata mvura mumaoko mabridge ukada unyanya kubatisisa unosara usina chinhu ska inini mabridge ndinorarama freestyle because i know that im try i try so much to be better for other people ndinotrya i have pure intentions saka for that fact ndoziva kuti mwari hafa akandirasisa ende inini mabridjo blessing rangu arife rakapotsana neni saka inini handizombofe ndikararama life yekuda kuti ipava pa nditori nefriend yangu yabva kuuyu tarisa kuno anjani melisa uyu nditori nefriend yangu yatobva kuchinhoyi batidza batidza
melisa ukatitira hwekwakalafu itokukata wakakunda akatonaka kudarika kalafu uri kuona pasiti why shamwari dzako dzese dzakanaka maloti kuzongoti dzimwe dzacho hadzina pfungwa hati uri kuona pasiti paari apa kuti ari padriver city ina mei eh. makati kagarawo mashure eh. ngenda kutoya achigara apa tototanga kutoita life yedu yatiri kutoita handingazotadze kutamba neshamwari yangu kandichiita hanzi inozonyengwa ikanyengowo ah, yanyengwa ndikasiwawo ndasiwa chinyaya dzakanaka kuda kwamwari semukadzi uya uya kutadza kuti tinyima imba achinomboaiochonoaiziya zvadatsiochono tini ndotamba nehure ndotamba nembavha hazvirotio ukatamba nehure mabridge wahure ka i know who i am and i know my position mulife mani mahulengende vhale uya uya akatotraya kuenda kun'anga akachaseka akasvika papoindi yekuudza keti inoti haa maloti n'anga yaaka yaakaenda ihombe ndakatraya zvese kuti ndiende adzoke asi ini ndisiri kumwa midzi for murume ndini ndingori naye murume wacho saka mabridge osha inini handizive kuti why and- handigone ava kuzoa chimwe chipo unomboziva here maloti kuti unomboziva here maloti unogona kunge wakatongosikirwa kuti iwewe unge uri weku wekuguruma vamwe vanhu kuti vave
waiziya mm. uri kuziya here nyaya yemwana watambobatsira anga arepwa namai maka mm, mm, eh, tikatombobatsira mumwe mwana anga arepwa uglenora uko tikato ndikatozosungiswa for kidnapping ndatitatizisa mwana yeye
wamiuta here malota hameno zviri kuitika hausunzwika waita sei kuti munhu akarepa obva anzi ngarori tikaprotecta mwana yeye tikasvika pakutosungiswa tichinzi tamukidnepa ukunzwisisa mabridge but ndozvandiri kungotaura kuti inyaya yekuti
uri kumiuta maloti uri kuita uchimiuta wakunzwika yenga onenei but inini ndiri kutoziva kutoti aiwa but uyu ende munhu uri- unoziva kuti chinoda muhombe. machikuendesa mberi maloti chii mwari chinhu chihwani chavanoda munhu ari grateful munhu anoadmita kuti amana guys ndingafarisa inini pano pandiri panapa ndogona kunzi ndapisa kudarika towers but i know kuti tawa zidi yakaita ndipise oyo and i must gratitude hey, eh, you must always thank unoziva kuti pane pamwe pakambopisa so bindi kana maloti pekuti towers akanzi aba mari yaprofet passion eh. towers haana kana munhu wemuseko anga akumufonera inini ndaifona towers are you okay because Asani. sometimes the problem vanhu tinokanganwa kwatakabva vanhu vanoona Exactly. panapa ndichituka towers kuti zimhino chichi its just for content but Eh, kana tagara pafeya munhu tautaura pa- akandibvisa tautaura pazvinhu zvine basa Eh, iwe. nendiripo mwana haisi nyore mukore watiri nani kwakuimprova kwaita kuona ritsi kubva paakatanga kuningana tawazi ana jinimbi light vaiva unogona kutovaona kunge vari kumberi kana towers because towers anenge achipembereka but aiwa offside ministrysika ndo varidzi vesocial media
anofanira kupiwa
anonzi anonzi maflowers ake i was so happy pavanhu vese vakapiwa motikari nasiye weekend ah, hapana tawanzi wakandivhurira hombe ndakafara unge ndii ndapiwa
tichitaura tichitaura tisingawanzi kana kuita sei maloti patanga nyaya dzekuti unoziva kuti towers ndiye akandidzidzisa kuti ndive zvandiri kuti ndizive kuti malotiwo ndikatokupemha iyoyoka chero musi waunoona uchiti mabridge okushata i must respect you kuti aivapi kana riitsiwa usikuona kuti akudika here kubva paakatanga ulingana tawasi ano tawaz anokuguruma mamenas chacha tawaz anokuudza kuti mutemo one wandakadzidza kuna tawaz tawaz anokuudza kuti zvinhu hazviiswi pahati kana zviri kutaurwa nemuna ane mari Learning It's all about the baby. Eh, iwewo kana munhu maloti tawaza tawazi chandomudira tawaza aigona kuti tikasvika kumhene zvonzi imi mabridge ari kutotambura hana kana tse uyu haasi munhu anorwadziwa kukuona uchibudirira and ri- like right now anondifonera towers mabridge iam so happy for you you are doing great uri kundiproudisa hausi munhu because one thing chinhu chisingadi towers towers haadi munhu anorara nevarume for money towers is Yeah. lived in art ehe kunzwa inini nekushata kwandakaita manoti unoziva kuti ndinodya mari dzevarume wavo kudarika zvavanodziita ivo eh. handiti uri kuona manje saka munhu aidyawo but kune vamwe vanhu vanotamba nevasikana vachivatengesa izvozvo hazviko manje ende towers one thing haafa akadya haafa akadya muriwo muriwo ndo munhu arushanda naye never ever munganyepa mungaita se angatokuendesa kumabhebhe ake achinotora mabhebhe ake but that guy maloti mukaona ndakutuka towers ndimamisei ndakutopenga handitika be grateful munhu akandidzidzisa pasocial media panonzwai pasocial media panonzwai haana godo nemunhu paakapiwa mota pandachida kutaura chokwadi do you know kuti Kudhara Tawazini ndiye akandipinza mumusangano inini. Vanhu vese vakazopiwa mota vainyara vaya kuti toita zvezanu vaya. But Tawaz was there. Tawaz na Kiki Badges ndiwo vanhu vakatanga kusapota musangano zvichiri kumakisa.
Vanhu by that time ipapo ndaitova maid uchiti ukati pamberi nezanu soka waizi unfollow. waitukwa Ah, kutanga- but paakapiwa mota zvakafanana vanhu vakatanga kuti he ana mabridge omune muchida mota do you know kuti mota iya yatowers iya i feel like it's also mine exactly I understand Ende kuti kuti- kana towers achipiwa mota iwewo zvinoreva kuti one way or the other its either uchatozotenga yako kana kuti uchaipiwawo saka fine. chinhu chedu Chinhu chedu changa kusaid kwedu but vanhu manje havanzwisisi inini malo ndogara ndichizvitaura kuti inini chero ndakasapotaright munhu wese ari kuti ari kuti mabridge akutsvaga dzvene ndiri kumubloka kumhata kwenyu vano vemahure imi inini ndini ndakatanga kutofarira mabridge asati akutombondiziva ndakauya pasocial media mabridge akutorira mukunzwerana nhova imimi musanditaurira kuti eh, eh, anonzamabridge ah, ari kutsvaga dzvene kumhata kwenyini ah. unonzwa kuti malodge vanga achitaura ndezvekuti patakasapota zanu ini natowers taisaziva kuti zvichawanisa mota zvinhu zviya zviya handiti uri kuona it was just a part of us doing zvinhu zvaingonaka ende mota yake futi reward haina kuuya directly kubva kumusangano akatengerwa mota nasee week neo uri kuzviona ende inini inini ndinongozvipira kuti if I'm a, if I'm to buy a car I will do it if I will get a, if I will get a car from because vanhu vanoti ngoti vakaona wataura chinhu chakanaka about this person muri kupema vakaona guys kana zviri nyoreka foni ine data unayo itawo simple chimboitaiwo zvakuri vanhu vangojaira kuti vanhu vanongoda zvekuti vanhu vahedha nemusoro iwe ukaita mm. chakanaka vanotanga kutoti he pane zvawazviitira ukaitirwa chakanaka nemurume unonzi he e, ari kuti he ari kunyepa he azvitengera he chino avaki izvezvi maloti watovengerwa zvidhori zvakazara pamubhedha zviya taurira kudai izvozvo mahendbag unoposta yaya ha eka ndikutengerwa nechigunduru imimi mune varume vasvinu but chidhori unogona kuchitengerwa pavhale nditori nechimwe chandatotengerwa nhasi havatotengerwi malodi
ichi
maloti mubhedha uchashaya pekurara veduwe ii zvanyanya ati ada unditengera ada unditengera wardrobe yazvo nemubhedha wazvo Okay, ah, that, that would be great izvo zvizvo unenge uchitovengera daukudza maloti people vano- vanotinyepera panapa vakomana vava havana kana time navo maboy varume vava havana kana time navo zvekutoti deep down malot i hate to say this varume vavo vanotoda kunge van- they wish kuti uve mukadzi wavo iwewe right unosiyera kuti inini ngende asati atombobata mari achiri kufamba nemota yangu aitofamba ega Do you still remember mwana yeah. aisafamba neni ngende aitofamba ega taifamba tese ya from time to time but ngende madhezi anda ndine nhumbu pepe kubva paka pakaita hiti refa dzamadzimai mm. anofamba neni ngende ndiye anotoda futi chi kufamba neni ndikatoti handisi kuda kufamba anotsamwa waiziya iwo maloti utotara zvekufambwa newe uchisvika nawo newe uchisvikiwa newe kuchaunga do you know kuti chero ivo